Insellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela xi qrajt dan l-aħħar li llum se jlaqqana ma' Dr. Michael Spanjol. Michael huwa lettur fid-Dipartiment tal-Malti u fl-Istitut tal-Lingwistika tal-Università ta' Malta. Ir-riċerka tiegħu tiffoka fuq il-morfoloġija, il-lessikografija u d-djaletti Maltin. F'Jannar tal-2013 huwa waqqaf il-paġna ta' Facebook Kelma Kelma li tiġbor fiha kurżitajiet lingwistiċi. Mill-2014 huwa kien wieħed mill-organizzaturi tal-kunċerti Kelma Kelma Nota Nota li jżewqu mużika, umoriżmu u letteratura Maltija. Allura Michael, xi dan l-aħħar?
Jiena minix il-qarrej tipiku li jaqbad ktieb u jaqrah minn qoxra sa qoxra. Ħafna drabi jiena qisni dak li jmur il-buffet, inaqqar ftit minn hawn ftit minn hemm, iktar milli jieħu ikla waħda. Allura il-kotba li nfittex l-aktar huma kotba ta' novelli, ta' stejjer qosra li jkollok fil-qosor għandek xi ħaġa qawwija, xi ħaġa kkonċentrata. Ġeneru li allura jogħġobni ħafna huwa l-ġeneru tal-ħrejjef. U fil-fatt li ġibt miegħi huma l-ħrejjef ta' Manwel Magri li kien ġabarhom Ġorġ Mifsud Kirkop. Dawn huma l-ħrejjef tradizzjonali Maltin. Aħna ħafna drabi nkunu iktar familjari mal-ħrejjef barranin bħal dak li jinsibu fuq il-films ta' Disney per eżempju, imma aħna l-ħrejjef tagħna lokali u mhux kulħadd jafhom. Jien meta kon żgħir nannu kien jirrakkonta li ħafna minn dawn il-ħrejjef eh, tradizzjonali għax tajjeb ngħidu li l-ħrafa aħna llum nassoċjaw ħafna mat-tfal u siba fi ktib bil-istampi, imma fl-antik il-ħrafa kienet rakkuntata, kienet l-ewnet mhux miktuba, kienet rakkont. U ehm, kienet eh, ħafna drabi l-adulti jgħidu għal xulxin, ġivi kienet kienet ehm, ħrafa li tingħat lill-adulti mhux li tfal biss. Eh, dan il-ktib huwa interessanti ħafna għaliex għandu żewġ taqsimiet ewlenin. Għandu l-ewwel parti li hija ġabra ta' ħrejjef u qegħdin b'tipa kbira forsi għal nies li huma eh, neqsin mid-dawl jew tfal żgħar. Imbagħad hemm il-parti l-oħra li hija studju dwar il-ħrejjef U t-tieni parti hija affaxxinanti, interessanti ħafna għaliex turik l-istruttura tal-ħrafa, dak li jkun għaddej minn wara l-ħrafa, l-affarijiet tal-qieħ mhux biss tal-wiċċ. Eh, per eżempju, hemm eh, diskussjonijiet fuq kif ċertu ħrejjef ikunu jisommera. Ikollok żewġ karattri, żewġ personaġġi, eh, wieħed it-tajjeb u liħor il-ħażin, u mbagħad għandek l-affarijiet tipiċ tal-ħraf u xekk it-tajjeb jirbaħ u l-ħażin jiġilu xi ħaġa spjaċevoli. Per eżempju, hemm il-ħrafa tal-xhur ikollok se ngħidha fil-qosor għandek għandek żewġ aħwa, wieħed fqir u wieħed sinjur, il-fqir huwa t-tajjeb, sewwa s-sinjur huwa huwa l-ħażin dak li jagħmel id-deni dejjem għandek dal-ħaġa rikorrenti. U eh, darba minnhom il-fqir jiltaqa' ma' 12 il-personaġġ li jkunu x-xhur, jirpreżentaw ix-xhur, U daw ix-xhur jistidnuh biex jikol magħhom. U jibdew saqsuh jibda jannar jgħidu lura x'jgħidu n-nies fuq jannar. U jgħidilhom u fuq jannar jgħidu li ġibilna x-xita u tajċ kemm jifirħu l-bdiewa. U mbagħad qabeż frar u dwar frar u miġdid qalu komplimenti l-affarijiet sbieħ li ġi frar. U fuq Marzu l-istess u baqa' sejjer dejjem jgħaddi komplimenti lix xhur. U fl-aħħar ituh sarvetta li bija jista' jifrixa u jkollu li kelli jrid. Meta ħuh isir jaf biha, jilbes ta' fqir, sew allura għandek diġà xi ħaġa timexxa xi ħażina, imur hemmhekk u da jgħidilhom dak li tassew jgħidu n-nies fuq ix-xhur jiġifieri kemm hu kemm hu kiesaħ jannar u xi dwejjaq frar dejjem bix-xita u jtuh sawt jew hemm verżjoni oħra x'tejb ngħidu lil ħerrief hemm anke verżjonijiet differenti tagħhom. Jtuh sawt jew jew ħatar tal-injam u da minflok jitih xi ħaġa sabiħa da jsawtu. Sewweġ, allura għandek dil-logħba, għandek eh, mera, għandek ħrejf differenti. Eh, jew kellem hemm ħraf jgħidulhom forma ta' klessidra. Klessidra hija dik l-hour glass, sewweġ bil għandek forma numru 8 għax kollok żewġ personaġġi li jibdlu li jibdlu r-rwol tagħhom. Ehm, u hemm ħafna affarijiet minn daw fuq in-nisġa tal-ħrafa kif tkun tisex il-ħrafa. Grazzi ħafna Michael tal-li ġejtu u samstaw neħrejja f'mana. Nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna.